Менә минем арка тараф, арка тарафымда диварда кылычлар, пәкеләр җыелмасы, хәнҗәрләр җыелмасы. Ул кылыч дигән сүз инде ул татарның кылык, кылык, холык, кылмыш дигән сүзләрне ясый. Кылды, яманлык кылды яхшылык кылды. Шуның кылычтан килеп чыкты. Ягъни бу фагалият, хәрәкәт дигән сүз. Ә русларда инде сабли дип атала ул, кылыч. Саблисы да татар тамырлы сүз ул саплы. Саплы пычак, саплы ханжар дигән сүз. Сабля, саплы. Дигән сүз. Анда э, руслар меч диләр, ул туры, ул тевтоннарга кагылышлы, башка э, викингларга кагылышлы туры кылычлар алар име. Э, ә шәрыкта, әйтик, татарларда шәрыкта кылыч бераз кәкре була. Кәкре ул кисә, Туры кылыч кылыч чапканнан соң име үткенлеге белән яки көч белән кисә. Ә кылыч, кылыч менә ул менә болай төшкәч менә болай кисеп бара. Ягъни ул кисәргә турарга әйбәт була. Яки анда чабып барган дошманның муенына кылыч чабалар, баш өзелеп китә. Төрки халыклар бәлки шушы кылыч аркасында, бәлки аларның име атлары аркасында, бәлки аларның акыллары яки анда хәрби эшләрнең остасы булуы аркасында бит ярты дөньяны яулап алганнар. Татар бугазыннан алып Ламаншка хәтле. Архангельскидан алып име Һиндстанга кадәр. Менә монда име бая әйткәнемчә мин сатып алган бер генә кылычта пәке дә юк. Ләкин менә шушы кылычлар арасында бер әһәмияткә лаек менә бу менә бу кылыч аркылы тора. Болар менә бүгенге заман име? Бу борынгы заман. Бу 15-нче гасыр кылычы. 15-нче гасыр кылычы менә энциклопедиядән табарга кирәк аны. Мин ул кылычны энциклопедиядә күрдем, чагыштырып карадым. 15-нче гасырга карый бу. Бәлки соңрак э, кыелгандыр бу э, кылыч име. Ләкин нәкъ шушы кылыч энциклопедиядә бар, ул 15-нче гасырга карый. Бу э, миңа дустым э, Хамиди бүләк итте, шагыйрь э, Хамиди бүләк итте. Ул Идел буенда балык тотканда яр кырыннан име бер сөяк күренеп тора. Идел буенда. Моннан туктый сөяк. Әкренләп казый, казый кеше сөяге. Унда каберлек булган кайчан, җар ашалып беткән. И шуннан әкренләп казыганда шушы кылыч килеп чыга. Менә шушы кылычны Хамид Вәлиди миңа дус буларак бүләк итте. Миңа бик кадерле бу. Бу ике яклы кылыч. Ике яклы пәке дигән сүз бар. Кайбер холыкларга да кара. Эй, ул ике яклы пәке. Ягъни ике яктан да кисә дигән сүз. Бу фарсы сүзе. Фарсы пычагы дигән сүз. Фарсы пычагы ике яклы пәк. Менә бүгенге көндә бәләкәй генә төзәтебрәк җибәргәндә монда кырынып була бу кылыч белән. Ул э, диге Дамашык кылычы диләрме? Күрәсең бу Дамашык кылычындадыр бу. Чөнки ул каты. Аны Хамиди нигә сандалга салып, теге теш белән, теге кырыш теш белән чүкеп караган, киселми. Киселми аның изе дә бар. Менә шушындый бер э, шуңа күрә имем, менә бу, менә бу кылыч Бөтенесен җыеп тора. Бүгенге замандагыларны җыеп тора. Үз җанына җыйган. Ике яклы, ике, ике яктан да кисә торган. Минем уйлавымча, бу кылыч Хатын-кыз кылычы булырга тиеш. Чөнки моның савына кул сыймый, ирләрнең олы кулы сыймый. Ул сугышчыларның кулы зур булган, минеке шикелле генә түгел име? Яки бу ханзадәләр, яки шаһзадәләр өчен име? Ул име хәрби корал. Ләкин аларга җиңел булсын өчен э, сугышларда катнашканнар, 14 яшьтән сугышта катнашканнар э, һәм дошманны үтерерлек э, бу кылыч куркыныч димә. Менә шушы шушындый истәлекләр алып килә бу минем җыелма